Anto na momento cu mi a ricibi yamada di e Mevrou Valerie, e di cu mi e hopinan tabatin evaluacion, mi di hopinan conta di tur e chalanan e experiencia cu nan a haña den e charla. Anto mi ta spera cu esey nan a comparti na cas tambe. Mi lo ta haci di e efecto. Anto un hende su m'a bisa, Paso ta bo ki tin cos nan haci ay durante dia lunga. Anto tur bia cu mi mira cu nos haci ay, mi ta manda mensahido via Evrou Valerie. Lo yel Tasha si ai no. Ah ok nos ta canta primer vez ah. Tabata asina importante paso no a puntra mi already tambe kiko ta e cosnan cu mas bo san ke keda corda? Kiko ta e cos cu bo san ke ke ke sinti y tambe pa bo san keda carga den e bida aki? Paso no ta tur locual cu nos ta kere ta oro ta po. No ta tur locual cu ta likes. ta likes. No ta tur loke pasobra nos a mira friends skibi ta friends. Oko bo mira pasobra nos a bira ta comercialisa, pues nos ta haci tur cos mas commercial pa e conta. Anto bo tin cu keda semper bay realiza cu we are human being, nos ta un hende. Anto e hende aki t'ey pa sirbi algo, nos tin un purpose. Laste bes, e ultimo parti. Ami no a caba di conta bos nan e historia di mi, o algun di bos haci tabatey, pero mi ta corda Katie, Kathleen? No, Kathleen, Kathleen, Kathleen, toch? Si dop tin Kathleen, anto tin. Tin ka pleno di kebra tòg? No, Casey a sou izon te kòrda si Kathleen. No, abo ta Tiara. Si, kon ku ta? Oke, nos ta nos di bèst, nos bèst, nos di bèst, nos di bèst. Pasobra ke meri kon mi ta kòrda ainda? Aha, Las Vegas. Las Vegas? Si, no. Lo tabata di algun di boso anto ta tin bai den pan, pasobra di mes e edas a caba. Anto mi tabata contando boso anto di e experiencia cu no ta tur locual cu nos ta mira berdad ta asina. Mane, ora boso a waga mi, nunca boso a lo pensa cu ta con wowo boso lo ta mira pa mi. Es e wowo aki cu no ta mira pa mi. Ta corda? Anto, kico tin den mi wowo? Kico ta un cos? Quarterlands, precies, Quarterlands, anto door di mi cooperacion di Gapasa. Maya Vitiligo, si, Vitiligo, anto e experiencia cu ora mi tin cu spik cu hende cu e tin Vitiligo ta mester cos por lo cual cu Michael Jackson tabata tin, cu e ta, cu su color, su pigment, ta bira menos. Anto ta haña. Pero cu esey a haci mi consciente cu no ta tur locual cu nos ta mira para den spil ta e cos di mas importante. Cu ta e cos cu nos tin cu cuida ki ideanan. Cos cu nos mester sa e balor di nos mes cu ora nos para y nananan di e spil, bo sa cu you're good. Bo ta, bo ta bon, bo ta master, bo ta sublime, bo ta bunita, bo ta great. Anto e experiencia cu mi tabata tin cu bosnan a duna mi asina tanto, um, laga nos bisa, crecemento mas material pa nos por traha cu mi, pasobra bo ta mira cu den e hubentud dje wak y tin asina hopi cos ta un rol. tin asina tantu efekto, tin asina tantu kos ku bo tin ku keda kla riba dje pa ku ta bira un ongoing job. Pero mundu a kambia. Mayornan ta mas trahando ku nan ta sharing the time. Anto awor aki ku bo mira kuantu effort bo ta hinka den edukashon, formashon di bo yu, anto bo ta pensa tin ora di berdad ata yuda? Oh, sí, e ta yuda. E ta yuda, pero cu pasenshi, cu energia. Ami y yu ainda lo ta obi guras. Mi tin trinta y un aña, anto, um, dije mi tabata ta mas yong, ma pensa cu ora mi tin binti sinku aña, lo mi tin yu caba. Gana esei mi tabata pensa. Mi ta bisa, no, si mi ta caba scola cu binti tres, ki, si mi a keda conta, conta, conta, mi di, no, binti sinku aña mi ta binti yu. A tin mia tun, so ora mas binti i sinku aña ho eha, a tin mas fies. No verdad? Pero ma yo eha asi. Tabata fase na mi bibida ku kosnan a kambia, mi tabata realisa ku no ta tur lokual ku ma pensa. So mi ta un hende hopi determiná, mi sa ku bo ta pone bo goalsnan, bo ke logra sierto kosnan, esaki bo ta pone pa bo logra. Pero na momentu ku bo mira bida. Tin otro cos, nos tur su bida tin otro factornan ta hoga rol. Por ehempel, ami no a imagina nunca cu a loke ta ta beha in un enfermedad of cu nan a nos bisa, ah lo lo mi keda sinta, bo no keda sinta pero bo sa, pero si bo bo no ta pensa tur tur e cos na e ta hoga rol cu despues bo ta realisa, ah lo bo a cural mas awor cu failure is not a bad thing. Pasobra di falen nos ta siña, di cay nos ta como pa siña lanta. Pero nos ta biba den un mundo cu awendia nos ta pensa, no, tur cos ta exito, exito, exito, exito, exito, pero exito ta bini dor di cay tambe. Anto ora bo cay, E punto ta como ta lampa. Anto ora mi ta mira bek den bida, bo ta bo ta mira cuanto cos bo ta siña y kico bo ta bay logra mas cu e. Pues na momento cu um mi a yega a hopi trinta y un aña tur mi ta consciente cu por ehempel mi mi service, mi purpose, mi proposito di bida ta mas crea pa un mijo generacion. pa esunnan ku manera bosnan a lanta den un mihó pais, un pais mihó ku ami a haña o mihó ku bo mayornan a haña. Pasobra ta esei nos tur ke mira di bèrdat. Pero nos, ora nos ke mira esei, nos tin ku sakrifiká masha hopi mes. Anto e sakrifisio ku nan ta duna bosnan, balor'é. E mihó amigu ku bo por tin. Asta si e ta ferfelu, asta si e ta kansa bo kabes, asta si e ta papia hopi den bo kabes, asta si e no ta papia mes. So por ehèmpel, mi mihó amigu, mi tata, mi mihó amiga ta mi ruman muhé, pero mi mama tambe. Anto ta nan. Bo sa dikon? Bikos nos nunka a skohe ken lo bai ta nos pareha. Apart no. Si bo ta kier nos ta di bo skola, bo para den rei pa bo ta yu Oprah? Pablo, bo para den rei pa bo ta yu Barack Obama? No? Ok, e si no ta gusta. Why not? Befo not ya, bo a bisa no net, pero why not? Dikon lo bo no ta keba yu si bo ta tin buk skol? Bo ta para dirèk. Awor aki bo ta den un encel òf sa sera ku ta pèrdí lenganan, pero bo ta den un rei pa bo sa den kua barmuda ku bo ta. No ta fresco? Oh. No, no mira e asina si. Basicamente e ta bay pasobra nos tin semper un beeld di otro cos ta miho di nos visitó. Nos ta tin locual cu ta bria, ta oro, ta miho cu loke nos tin. Anto nos tur tin nos lobonan. Nos tur a pasa di nos cosnan den bida, anto ora nos ta haya nan Nan ta bisa grandi, nan ta bisa semper ta grandi, nan ta papia di grandi na hopi tempu. Ta bisa semper ku nos no tin un krus ku nos no por karga. E krus ku nos a haña ei ta literalmente pasobra esaki ku bo por ei. Des, letterlijk, paso nan ta ke meri e historia di Hesus, mi a wòki, mi a ta perdòn bo, nos no tin un krus ku nos no por karga. Pasobra nos ta prepará pa tin e mihó kèr, e mihó. Si, si bo ta sintá aki na so kama, bo tin bon kèr. Pasobra kuantu mucha no a haña oportunidad, Dios kuater bo sa ta, to? Dios kuater. Kuantu mucha i bo no a haña oportunidatnan ku boso a no haña? Kuantu mucha no a tuma e tempu di sinta tende tur e kosnan ku boso a no haña? Enton, esaki ta un parti chikitu di hopi kos mas. Bo sa anto ta hende ku san bida kaba, pero e ta pone bo realisá tur dia di nobo count your blessings. Realisá kon bon nos ta, kon bon bo ta den e bida ku bo tin awor aki. Pa mi bai bek i escuta relater di kon bo tin ku skohe semper pa bo mihó amistatnan pa esnan mas serka di bo ku bo no skohe pa e. Ami por ehèmpel mi tata no ta un hòmber ku ta papia òf nunka hiplisami ei mi stimami. Anto nunka lo miró tambe na mal di esei. Pasobra e no por fase di su tata. Pero kiko ami a sòru pa ami kambia na dje? Ami a debe ser, ora mi a bira mas konsiente, pasobra ora mi ta mas chiquin, mi ta mas rebelde, mi ta, mi ta, oh, mi por a komprendé di kon e ta asina. Nunka nada ta ta nada ta bon. Mi sa di bèsta esaki lo ta debe yo, pero mi no debe bisa e palabra ki el a bisa. Pero e manera ki el a habla ta bisa mi. Anot e ritorina komo ta sudi ku Neta Ene Bestia, Pero he was trying to be nice. Asina, anto pa sudi kon e ke pa mi ta mas ekselente ku ekselente. Pero si e no ta eksistí. Pero den e mundu ku ta nase den e perfekshon ku tin, i ke semper ku Señor ta mihó ku mi. Anto e ta purba di duna bo e forsa pa bo ta mas ku mi, ta nos bisnis siman. Pasobra den aserka su tata e no haña, por ehèmpel. Anto e bon ta ku, por ehèmpel, mi ta tin un mama ku ta balansá ku semper te every week. Mi a rikonosé mi hopi den. Mi a rikonosé mi mama i konosé mi tata. Tòg, Bel? Fai e chiki, ami ku mi ruman, mi mama den tur kamina, den tur kos unda bo bira, asi mi tin. Mes ora bo konta ku bo tin bo tata òf bo mama den bo bida presente? Share that. Anto, di maske ku nan ta esnan di mas difísil, konfia nan sí. Ami ta duna un ehèmpel ku mi a realisá, mi tabata tin un mihó amiga, ke ku mi ta Aradofes.

E mesun situashon a pasa ku mi ruman. Mi ruman ta bel mi, Wendy, esei nan ta yama mi, Wendy, Wendy, ah, mi ta na kas di ken aki? Bo ta kere, no, no, no, bel tata o bel mama so, ami no, ami no ta na ta hoki. Bin wak, asina mi tabata hasi. Despues na Hulanda, ami a keda hopi bon, mi keda hopi ku Aimon na Hulanda. Tabatin dia ta cuminsa cambia, cu ta madura, cu ta bira mas grandi, cu ta keda hopi bon cu e amiga. Pero poco poco mi tabata mira manera ta mi so ta amigo di e amiga. Kimen ami ta mas duna semper mas, anto bo, pero mi no ta realisa pasobra bo ta den bo yoga, papia mi ta hasta verlift sin sa cu mi ta verlift riba dje. E ta ketu bay. Pero tabata tin un event. E event aki tabata ta un concierto di Juan Luis Guerra. Wou, ya, ami cu sta Juan Luis Guerra, mi sa si bo sta, sta, ta bachata e fucoca, ta, bo sa con ami gust, ke nos echt gusta. Anto, e tabata ta, yo sa por di cuanto biaha na Hulanda, anto. Nos a bai ku kasi tur konsierto nan pa den Ita Latino na Kòrsou. A bai te ku last week tabata Noordse Jazz na Hulanda, e tabata na Amsterdam. Anto Andy ta biba na Amsterdam, mi amiga ta biba na Rotterdam e tempe, no Den Haag. Anto el a bisa mi si no, nos ta bai, nos ta nos bai ku e kuantu di tempu ku nos ta nos ta ban. Pero mi mester, pasobra nos ta ban nos ta ban vip, wiki nos mester bai? Pa e tempu ei, Stef tabata keda na Europa, pa ta kasa na e hoi bisa tres florin. Anto, anto nos ta kla pa bai, m'a kumpra e ticket, si ta ba'o dune e sènt a kumpra e ticket, pero bayendo pa e konsierto mi ta. Mi ta sinti manera tin un tin un cos ta pasando pero mi no ta sa. Despues mi ta bisa hey mi ta biniendo ok era tut mi ok ya ta ta prome beta hende muhe ta aki tiki beis semper sa con nan ta traha cos nan ta el a el ta ok asina el a bisa ok manera fatal mi ok tin cos ta pasando no ora bay aki nan bo ta sa. Mari yega un concierto contentu, I was like happy paso nos ta bai, pero m'a mira un ambiente menen hostile, tur hende ta rabia, rabia ta suma di rabia, mi ta mira kiko ta pasando aki, tin un cos cu sa que no ta ami que nan kika pasa, y mi ta bira puntra mi amiga kika pasa, no no no no ta come walking paso mi ke sa kiko ta rabia aki.

E sien i sinkuenta euro ku bo paga pa e vip, nan a bai kumpra e kachi ser ku un hende fake. Kibera e hende tabata bende kachi fake. Anto ta kos ku m'a puntrele ora m'a bai di Nesem. Esei ke bo san bai kumpra na Ticketmaster, ka mira e kos ta. Paso tur hende a papia ku e kos di e lo sold out. No, no ta wak duna esei a nos amo. Ok, esei a bai. Anto ta resulta ku nos ta hegi nan anto e kos ta pei. Entonces ebe no ta tin kara pa bisa mi nos a kumpra anto e señora a resulta tòg di ta bende kara chitu no ta riba. Pues e kos ta asi me. Anto pichi tempu e kaba. Nos ta papia anto di dos mil, tweeduizend negen, tweeduizend negen. Dies aña pasa. Ok, a duna. Anyways, um.

paga extra gen extra euros pa e cambia e number pa cambia tic tur cos purba anto den cos nos ta manda un grupo di binti hende e grupo di binti hende esnan pa logra yega prome e ticket master el a cambia net seis hende des di binti hende seis hende bay cuanta sobra des cuatro hende a keda bou ainda parando e porta nan sa kin lo cambia bono de e des cuatro nan ami cambia ta. E tambe ta cu a yira algun hende mas. Bon, nan sta asina rabiá. Antes riba na Amsterdam, e cosnan na Amsterdam, Bijlmer a regla, kinan ta djis merca. E e ta ta asina rabiá cu el a dicidi cu nan ta bay busca e hende cu a benda nan e casa, nos ta bam bam bee, kiko kiko, men echt, nos ta rebelde, nos ta ta ta ta ta. Pero ami no ta con un neita y yo ta pasando que mi ami ta echt mane serio mañan mi de cogi con mi ta bay splica mi tata nan coma gasta ciento cincuenta euro pa no bay concierto ayayay mi ta keda pensa mi ta ok ok nos ta wak pero niu enta pa pena con mi ke mi ami ta mane mi so den mi mundo anto e seis siete nan bay mi ta rabia zunda man bosa anto. Mario, Tutu kiko a tabata ku Albert? Anto ami konosendo mi amiga bisa ku e ta rami ku nan awe, pero mañan nos tur ta bebe kofi ku te hehehe a riuntu. Anto mi di manera, ok, es verdad. Mi ta tende papia e zunda anto despues anda nos tur riuntu. Bon, tur hende ta yendo anto un par di amigunan ku tambe ta nos konosendo bira ku rami, Wendel, bo tambe ta bamba e señora? Mi di antes di nan Amsterdam nos a kemen mi ta hoga un bay cas. E di cu mi, Serio? Ata ta antes nan a bay aki? Ta pasando tur huntu drogo? Ya, e bisa mi mes cu ta pasando e kemen, ami no sa. Lo para asina, nos ta para na tren stashon, anto mi ta mira e nan di amigo nos ta un mes mas, kema e telefon di Sally bèta den e kuende, lo di su rabiá, su emoshon, no papia ku mi mas. Nos ta para na tren stashon, mi ta mira tur hende ta dentro tren, ya Rafa no ta bai. Mi ta para riba tren, mi ta para mi telefon asina aki, e tempe ta ping off, ta ping ta ting, su sigur mi whatsapp ta on ainda. Pero si ta pará, sus bo un sms mesmo manda. Pero un sms ta mende shete página. Mi a keda wak telefòn, keda wak e telefòn, mi ta wak mi amiga, mi ta trena si, Uuuutt! Despues ta sa maneha pa un par di sekondo, pero nos a bisa un minüt. Lain a para, Uuuutt! Mi ta mira nan bai. E ta para aide, e mami bira wak mi esami. Pero na mira mira e trein bai, mi a cuminsa skibi. Anto, mientras mi ta skibiendo, hopi cos por bay, flashbacks por bay ahi bo, anto e nan a cuminsa realiza manera, maybe mi a duna un hende hopi mas valor cu e ta merece. Anto, tur e tempu ei mi por a pèrdè na duna mi ruman òf mi mama. Mi ta a konta hende ki asina hopi kos. El no ta bèk, pasobra te dia djawe e tin hopi sekreto na mente, ku mi ta sa, òf e no sa. Pero tòg bo ta pasá atahun. Mi ta pensa ta bini kuné, pasá mirando kuma reakshoná asina ki mi no gusta. Anto. Mi ta kere mi y yo nos ta amigu, pero no best friends anymore. Mi kiko mi ta kere su kontesta ta wòrdu aki? Ok. E di ku mi best friends or nothing. E ku mi best friends or nothing. Ke men, mi a kuminsá pensa manera, ah, mi kere ami so ta bo best friend. Paso abo no, bo ta kontestá mi sí. San best friends for nothing. Anto e nan mira pa dame mi, ok, then it's nothing. So, si mi best friend a trata mi así mi, it's not a best friend. Na e momento ei, nos a pasa un momento bon. E momento esei ta den ora nos a pasa cosnan bon? Maybe. Pero that, in that moment, bo ta bisa realiza cu nos ta growing apart. Nos ta mirando mas grandi, nos ta madurando, nos ta, mi ta, ami no ta bay bus cu un problema, cu un cos cu mi sa cu no ta bay hay un solucion. Bay bus un señora cu por ta awaki cu tur esén cu el a gana di haci su fraude a bay cambia den goto caminda caba tur ha want pakico paki mi ta busca un problema den bo cos comi ta bene ainda mi ta bay find out comi ta bay bisa mi mayornan cu um pasobra mi tata ta un hombre cu si esey si kere sa cuanto semper ta gasta por lo nan mi budget mester a dentro tur figura pa nan sa. Desde cedo, desde cedo ta lo gasta na jail, paso nan tin cu wak bo ta biba un bon bida. Anto pa wak si, anto ri cu bo ta eerlijk of pasacoa? Entonces mi tin cu wak cun'e? Si, anto ri paki no tin bitin di gaña di esnan cu ma bay e concierto pero mi tin por crea conversacion nan cu ma goza den Juan Luis Guerra. Mi tin, mi tin, mi keda kibra manera, ok, what am I going to do? E momento i ora e cosa pasa mi ta manera no, a trina mi shef di bida cuminsa realisa cu count your blessings even in more. Bo a cuminsa tur locual cu tabata pasa cu mi mi ta conta di ruman, maske mi ruman no custa teinda, teinda mi ruman ta un mucho mi miho cu mi tata i mami di ser. Pero e e esatu cos di mi kiba mi ta conta di ruman a ta wokki. I na na sime dia di mi ruman pa konfia mi famia mas. Pasobra they're the one I have. Mi mi no tin kami pa esei, no no tin sko pa skoho na esei. Anto sogisou bo ta wak semper pa ta kòshus, the everything everything everybody has to know. Pero bo tin ku realisa kon bon bo ta, ki bon bo tin, asta si e ta un dolé kabes, asta si nan a hurt bo, Paso si nos si nos keda biba ku doló of grudges i no gosta di hende i no ke wanta hende bo ta kuminsá kore meskos ku un outo di druk. Anto nos ta ban por ta scherpe meubel, nan ta djis spuite, pero nunka nan no a spike druk mes ku nan mester saka. Nèchi, lik lik bo a sali riba tabel, woo! Pero e paden bo ta anto bo ta lei krese, anto ri Mas otro bes bo ta bay keda cu cierto dolornan cu bo no bo no ke tin. Anto, bida ta siña nos cu nos mester ta gewoon critico. Solo, kico solo ta? Kico solo ta haci? Bria. Solo ta duna nos luz. So ta mas caliente precies. Book caliente si e ta duna bo un vitamina cu otro cos no ta duna bo den bo di bo naturalesa. Palo, kico palo ta duna nos? Zuurstof, zuurstof, fruta etc. Laman? Awa, precies. Awa bo sa tur e cosnan kico nan ta? Tanto gratis. Nan tin ta sirbi nos so. Awor so e zote bal kos ku mundu hende a kambia anto pone preis na nan. Pero nan ta sirbi. Anto e hende mes awor kiko e hende mes ta hasi? Ke ta hasi? Dañando naturalesa. Si, ta un punto masha kardinal. Ki mas? Ki mas? Ki mas e hende ta hasi? Kiko ta e naturalesa di hende? Nunka bo pensa kiko ta bo naturalesa? So nos tur ta hende to? Ami ta konsidera mi mes animende, un tiki animal un tiki hende bo sa dikon? Paso tin ora mi ta pensa mes kos ku animal. Tin ami ta mania bisa, e e Wendel bo por a pensa no bisa un hende ku e asina bot. Ta manera cu ta animal, bo sa? Bo riba lo no, nos tur ta hende así. Pero kico un hende su nature ta? Kico un hende mester haci? Bo sa sa? Bo ta kere un hende su naturalesa tambe ta di duna amor? Su hende su naturalesa tambe ta di sirbi, di ta bo mes?

Anto den ta fregacia den campo pensa ke ta blir crush asi ah si crush ok si si si si si bo sa ta ye crush verda si no. Salmos Dios na mi storia. Tiara come on come on Señor no ta existi fastioso si y por ta su bonitesa ta diferente pero no fastioso si paso cada un hende su ta bandera tin ora bo ta bay keda sorprendi ora bo mira grandi bo ta hende nan ta snap prome. Di bèrdat ke men ta persegí Don, e munda aquí ta rondó para Don spera Don ta lira for saldad. Ok, Don ta mantense exactly. Pero sí, tin asina hopi cos cu nos ta tene nos mes bezig cu nan y olbida cu e hende a nos semper bai ni maske kico pasa, ni maske con e cos check nos, nos tin cu sòru di bai back riba nos. Kor. Anto, balorá semper e staf ku tin ombro di nos. Anto, duna e amor ku nos mester duna. Anto, sa kiko bo ke, unda bo ke bai, kiko bo ke logra. Asta si e kambia su kambia di imag, e e tin mester, no kansa no no, na, e nos tin mester di shift. Nos mester, paso no ta tur kos tin bai manera nos ta pensa tur ora. Pero ora e pasa. Nos tin ku akseptá, pensa kiko nos por a hasi na nos responsabilidat for pa kambia, pa ta diferente. Anto esei no tin deber, pa nos ta hende no tin deber di edat. No tin. It's always, semper, tur momento, bo por a haña. Tin hende ta usa e den orashon. Tiener ta un serie de meditacion, tiener ta un serie de otro momentonan, of manera nan ke, pero semper bai come back to yourself, nan ta seta bo balor. Anto mi ta spera ku awe e palabranan ku mi a a duna boso aki ta parti di bosnan bida i di e esensia ku boso a tin ku balora e lokual ku boso a tin awoki. y simple. Anto no corda solamente un minuut di nos les, pero tin ke den practica tur momento. No corda un minuut di tur e palabranan cu bo a papia ahi, pasobra nos tin keda pone den practice. Anto cu bo siña tur dia, tur momento, si mi primiti cumpli, anto hasta si mi no por cumpli, informa, splica dicon, comunicando, ta habri, tin, tin, tin e. Laso ku bo ku bo kisas no tabata mira ku por ta posibel ku un hendenan ku nunka lo a imaginá ku nan lo ta tin abo. Sí, un yu, pero abo, presisamente abo, who you are. No matter the situation, anto tem semper ta gradesido. Pasobra ora bo ta gradesido.

Sa por beke apowo nobo, anto krea nobo. Pero krea un nobo ku ba ku ba ku bo ta sinti ku abo ta awe. Si así ta pasado, bo lo mira i e bèk a lo bisa, Ora ta bo ke wak dje, pero bo lo mira e bèk a lo bisa, Pero esaki no ta ami mas awe. Awe krea un nobo, tur dia di nobo. Kree un hende nobo anto ora bo hasi'e bo ta realisa kuantu bo ta krese. Simi tabata tin gana di sa, bo ta tin gana di tende ainda si bo sa ta ora kiko ta e kos mas importante ku boso a saka. Sipiaba. Si awa ki nos ta nos ta nos ta kasi dos luna despues, pero mi ke sa si ku bo ta guarda kiko ta e kosnan mas importante ku bo a saka for di bo bo lès òf estudiá ami, pero tur tur e total ku. Goeie pa Uganda di. Si esaki ta kere bo. No no ta lubida esaki ta kere bo si bo ta come bo ta ben bisa bo ta ben bisa algo si. Kiba saca. Aha.

Bo mester tin bergwensa bo aki. Ata bo tin kende praktika asi tur dia? E ta bai mas o menos no? Pasobra tur dia bo tin ku pidi. Nos ta yama e discernimiento pa bo sa si e ta un palabra grandi pero e ta dificil pasobra no tin otro palabra pa e. Bo tin ku mene pensa si mi tin ku pidi universo ku e hendenan ku mi ta ku e ta hendenan ku keri bo si bo ta keda pidi.